Oy, em ê pênc şeş deqeyê heft deqeyê dest pê bikin. Hevalov ev pênc ders e, li ser YouTubeê tun nebû. E, Me xwestem wî pênc e, dersên ewilê wana dubare bikin li ser youtubê bira wana jî hebe ji ber vî me va dersana ez ê dubare bikin ê bixwazi ew ê ji wan jî bivi wek dubare qene bava dersana li ser youtubê hebe paşê li ser youtubê jî serrast bikin gelek tevliyevî çê bû yanî hinek vîdeo kijanayî kijan kijanayî gelek ez serrast bikin

Alfabe mijar îro alfabe û zaravayên Kurdî ye ji ber ku mijara me dersa me ewil jî dîsa alfabe û zaravayên Kurdî bû.

Yên komet va sapê de ger ders pê diviya wa pê tune mûl kanij wa komara derkeve ji ber ku ez ê sê çar roja va pênc vîdeoyana bikişînim pênc dersa û dawiyê koma va sapê xelas bigirim. Eya wê nekevin dersa dikaniş koma vasa pê derkevin. Yên ziman.

Koma me ya edebiyatê ez bawerim ewî jar ser sed kesî re be ji ber ku koma Bismilê ya Mêrsînê ya Cizîra Botan ya Amedê ya Stockholmê û pênc şeş kes Rojava û hinek ji bajarê Ewropayê yên din ê hevalê tevlî bibin û divê me wê ser set kesî kevin ji ber ku mamosteyekî telefonê min kir ku ez dixwazim xwendekarê xwe ya asta duyemîn tevlî bikim ewê ji tevlî bibin ger cî hebe û ji tevlî komên edebiyatê bibin ewê ji wan re baştir bibe ê bixwazin

Dersa me îro, dersa me îro, waneyê me îro alfabeyên, alfabe û zaravayên Kurdî ye. Ji ber ku gavan me dest bi zimanekî dikir, lazim e me re dîrok dîroka wê jî bizanibî. Yanî ziman ji ku hat, çawa hat, çawa bû, ji ku hatî bingeha wê lazim e rûne. Wek me re temelekî xanî dêne. Yanî tu nikar hema xanî lêkî lazim e tu temelekî dêne. Em jî dixwazin wek Kurte dîroka ziman û zaravayên kurdî bêjin îro. Yanî nivîsa me ya ewilî, alfabeya ewilî wek em dizanin gava çîk bûye Alfabet ser rûyê cîhanê gava nivîsê dest pê kirî, kurd jî li vê derê hebûn û kurda jî nivîsandê. Yanî hemû wek welatiyê din ê, wek miletê din ê, netewên din ê, kurda jî dest bi nivîsê kirî. Wê demê kija nivîs hebû, gava cara ewilê dizanin yanî gora dîrok zan dibêjin, dibêjin dema Sumeriya de nivîsê dest pê kirî. Niha anka Yani belkî dîrok bê guhertin ama em li gorî wan dibêjin. Wê demê Kurd dîsa li Mezopotamyayê bû û Sumer jî li Mezopotamyayê bû. Bi rastî Kurda jî ger wan nivîsandibe, ger nivîs hebûye, Kurda jî nivîsandiye. Her millet li gorî devoka xwe dinivîsî. Yanî gava em alfaba latinî îro dinerin, her alfabet, her alfabet li gorî qirik û dengê wan e. Her alfabe li gorî qirk û dengê wan in. Kurda jî were kirî. Yanî her ku dema alfabek bi kar anîne Kurda wan jî kirine wek qirika xwe, wek devoka xwe, wek dengê xwe şekil jêr danîne. Yanî alfabe şeklê şeklê deng e. Şeklê deng e. Resimê deng e. Wêneyên deng e. Wek pazilekê. Yanî em denga dibihîsin em resima çêdikinê li ser kaxizê li ser wek nivîsê wêneya çêdikê wêneya ku deng tê em ya çêdikinê Kurda ji wê demê li gorî dengê xwe li gorî zanîna xwe resim çêkirine nivîs nivîsandiye ji ji wê nivîsêr dibên ji wî resmar dibêjin nivîs nivîs Bigorin, dingê telefona min vekirî bû. Wek me got berî zayînê, berî zayînê nehsidî di dema împaratoriya meda di. Yanî gava Kurd êdî derket meydanê. Kurd derdikeve dikeve meydanê û Dest bi nivîsê dike, dest bi nivîsê dike. Li gorî deng û awazê xwe, li gorî deng û awazê xwe alfabê bi kar tîne. Ew wê demê meda dema împaratoriya medan de dema ola zerdiştiyê, zerdeştiyê dibi serdest di fermîtî, fermîtî de dema împaratoriya medan de zimanê ola zerdeştiyê dibe ola medan. Ji ber ku wê demê ol hemû tişti pirtûkeyê pirtûk nivîs ji bo ku pirtûk bên xwendin tê belavkirin ji bo pirtûka pîroz bên xwendin tê belavkirin kurda wê demê dibêjin ku zend awesta Pirtûka Zerdeşt ya Zerdiştiyê bi zimanê Kurdî hatî nivîsandin. Hêkî li ber goha dikeve yani dîrok nas dibêjin kî Zerdeşt Kurd e û Zend Awesta jî bi Kurdî hatiye nivîsandin. Dibêj hinek kes dibêjin bi Zazakî ye, di milkî ye, hinek jî dibêjin bi Kurdî ye. Yani av, esta, Dibikî Zazakî bi ama wan gorî xwe nivîsandiye. Anha nivîsa mîxî nivîsa mîxî wek me got her kes li gorî dengê xwe bi kar tîn û bi alfabê dinivîse sî û şeş tîp di nivîsa mîxî de heye. Nivîsa mîxî di sî û şeş tîp hene. Kurda dîsa li gorî deng û qerika xwe fonetîka dengê xwe şeş tîpê din ê lê zêde kirine. Şeş tîpê nê lê zêde kirine kirine çil û di du. Kirine çil û di du û Li gorî alfabeya mîxî ya kurdî ya yekemîn ya niha dîrokzan dibêjin, arkolog, artkol dibêjin, dibêjin ku ev alfabe ye. Ev alfabe kurda cara yekemîn bi kar aniye û Pirtûka Zend Awestayê bi vê tîpana hatiye nivîsandin. Wek. ji çepê dest pê dike wek anha ya aramî ne ji aliyê rastê ji aliyê çepê dest pê dike ev alfabe berî zaynî nehsirî di yanî nêzîka sê hezar sal berê kurda alfabeya mîxî nivîsa mîxî bi kar aniye alfabeya me ya duyemî alfabeya pehlewî alfabeya pehlewî ye pehlewî hîna jî têbkaranîn hîna jî tê bikaranîn. Berî zayînê bi Swîdîş dest pê kirî, niha jî hinek kes vê alfabê bi kar tînin. Kurda dîsa me gotiye her dema gava olek tê guhertin kurda jî ew alfaba bi wê pirtûka pîroz bi wê pirtûka pîroz wê demê li gorî wan alfabe guherandine û dest bi xebat xebitandinê kiriye. Ev kengî bûye ev alfabe berî zayînê duslî dest pê kirî heta ku mislimantî hatiye Anatoliya Navîn. Kengî mislimantî tê Anatoliya Navîn şeş sed û heftê û heşt ez bawer im. Mislimantî hatiye Anatoliya Navîn hatiye kurda kirî wek ola xwe, ola wan ê fermî, ya Musliman tê şeş sed û heftê û heşt ne şaş bin yani di we der û dorana de yên ji ber ku fetha fetihkirina Amedê di wê dîrokê de yani cara yekemîn bi gel bi gelî bi komî bi netew Kurd bûne Musliman Kurd bûne Musliman ji ber wî hawî piştî hetê wê demê Kurda alfabeya Pehlewî bi kar anî û divê niha bi wê pirtûk bi wê alfabê pirtûkek jî heye, ew pirtûk jî bi soranî hatiye nivîsandin, alfabeya pehlewî. Li vê derê alfabeya keyê, alfabeya masî soratî jê re dibêjin, masî soratî jê re dibêjin. Divê li gorî dîrokzanekî ereb Îbnî Wehşî, kurda alfabeya masî soratî jî bi kar anîne. Dîsa li gorî wî ev alfabe sî û şeş tîp in, hema kurda şeş tîpê din ê lê zêde kevin e. Dîsa kirî çil û du tîp. Divê li vê pirtûkê li vê alfabê de va her du camêrana li aliyê Şamê ne kurd in, li aliyê Şamê ne ji xwe pirtûkên zanistê pê nivîsandî. Pirtûkê zanistê pê nivîsandî û du sê pirtûk pê nivîsandî hîna jî hene di vê wergera wan ê erebî hatiye kirin. Masî û Soratî navê du kesa ye, navê du kesa ye. Yek Masî ye, yek Soratî ye. Va pirtûkên li ser xwezayê, li ser çandiniyê, li ser erd û çandiniyê ya jî av derxistinê şitlan li ser wana li ser çandiniyê hatiye nivîsandin. Dibêjin sê pirtûk di bi vê alfabê heye û di niha pirtûkxaneya ereba de wergera wê ya erebî hatine kirin. Kengî ev piştî zayînê heyt sed û pêncî û pênc piştî zayînê heyt sed û pêncî û pêncan de hatiye bi kar anîn. Alfabeyan Êzidiya, alfabeya Êzidiyan ya Sihrî em dibêjin. Çima dibêjin ya Sihrî, alfabe çima bi sihr? Em dizanin heftê û du ferman bi ser Kurda da hatiye. Bi ser Kurdên Êzidî da hatiye. Kurd êdî Êzidî li kî derê dihat, dihat qetilkirin. Wan ji tirsa, ji tirsa pirtûkê xwe yê pîroz veşêrin, pirtûkê xwe yê pîroz veşêrin û ji bo kesek nizanîbe ew pirtûka pîroz ya alfabeya ew pirtûk ya pîroz ya êzdîya ye ya êzdîya ye ew ji xwe alfabeyekê bi kar tînin alfabeyekê amade dikin xêndî wa ê alfabe amade kirine şêxê wan ya jî babey wan kesekî nê nikaribe xwîne ji ber ku kesî nikarî bixwenda û hinek zehr li ser çêkirî wek kaxizê tiştek nexuyayî tu agirekî didi binî tê xwendin bi tiştekî wiha çêkirine loma jêr dibêjin alfabeya sihrî ev alfabe sî û yek tîpe û tê xebitandin hîna jî kurdên me yê êzdî vê alfabê bi kar tîne navê du pirtûkê wan hene her du pirtûk jî bi vê alfabê hatî nivîsandin mishefa reş û kitêba cilvê hatiye nivîsandin. Ew jî piştî zayînê, piştî zayînê hezar û pênc sidî de ye, hezar û pênc sidî de yanî şeş sed sal berê, şeş sed sal berê. Ew jî wek alfabeya aramî ya erebî ji aliyê çepê ji aliyê rastê dest pê dike. Alfabeya kirlî kurd li ku bûne alfabeyek bi kar anîne yanî em nikare bêjin ku kurda tu alfabe mayî ku kar naanîye. Çawa em dibêjin, çima em wa dibêjin? Ji ber ku kur li kî derê bû pêdiviya wan û nivîsekê hebûye. Pêdiviya wan û nivîsekê hebûye û kurda kurda li gorî xwe li gorî xwe nivîsek nivîsandiye. Kîjan nivîsî, çawa nivîsandî, herî nêzîk, herî nêzîk kîjan bi alfabê zanîbûyî li gorî qirika xwe, li gorî devoka xwe alfaba çêkirî. Ê kurdên qirilî yê qirilî jî li Kurdistana Sorem dibêjin li aliyê Qafqasya yanî di nav tixûbê Rûsya berê de. Berê de kurd li wê derê gelek in. Yanî hergî welatê ku tu bêjî li aliyê Qafqasya kurd lê tune sedî deh kurd in. Yani ji Gurcistanê bû heteyê Türkmenistanê heteyê Tacikistanê nizan heteyê kî derê Kurd lê hene Kurda ew alfabe bi kar aniye. Heta 1945 wan Kurda alfabeya Guvorin, hetê bîst û heşta alfabeya Kirilî bi kar anîne. Hetê bîst û heşta de alfabeya Latînî amade dike. Ji aliyê Îsak Morogullar me ew alfabe dî, mi dîyê pirtûk jî lê hatî nivîsandin ji ber ku li nav tixûbê Ermenîstanê bi fermîtî dersên Kurdî, zimanên Kurdî, radiya Kurdî, weşanên Kurdî dihat kirin, dersên Kurdî jî dihat kirin. Bi wê alfabê ders hatiye dayîn. Alfabeya Latînî. Hatayê Kengî heta hezar û neh sed û çil û pênc a li Rûsyayê şoreşek dinê pêk tê, hikûmet dixulipe, nizanim çi dibe. Rêvebirên Rûsyayê, rêvebirên Rûsyayê alfabeyên Gêndî, Bilî yên Kirilî hemû ya qedexe dikin. hemûya qedexe dike. Ji ber wî havî wê alfabeya latînî ya ji alî Îsak Morogullan hatiye vergerandina tîpgezandina latînî îşa diguherînin ya kirilî. Ew jî dibin serokatiya Heciyê Cindî alfabeya latînî dibe ya kirilî. Hîna jî hinek kes alfabeya kirilî ya ji ya Îsak Morogullan bi kar tîne. Alfabeya Îshak Moro Wûlari hezar û neh sed û bîst û heşt bine vêya vê dîroka ew ê bê pêşiya me mêlê mêzekim alfabeya latînî ya ewilî ya rêya teze û gelek pirtûk û rojname û radyo û nizam çi xebat hatine kirin dibistanên pirtûkên dersê hatine amadekirin bi vê alfabeya hatî amadekirin hezar û neh sed û bîst û heşt Alfabeya Erebiya Aramî ew kengî tê nav Kurda ew piştî Müslümantî tê Kurd qebûl dikin şest û heftê û heşt ez bawerim yani dua demana dê Kurd derbasî alfabeya Aramî dibe alfabeya Erebî ya Aramî ev alfabe ji aliyê Kurda dîsal gorî têra qirika wan nake têra qirika wan nake têra fonetîka dengê wan nake li gorî xwe çend heb herfa tîpa lê zêde dike tîpa lê zêde dike P, Ç, J, G ez bawerim vana di erebî tune di kurmancî de heye di kurdî de heye kurd vana lê zêde dike alfabeya aramiya erebî de dîsa ji aliyê çepê ve tê nivîsandin û hîna jî ev alfabe ji aliyê kurda ve tê bikaranîn tê bikaranîn pirranî pirranî li başûrê kurdistanê li başûrê kurdistanê hîna ev alfabe be tê karanê li Başûrê Kurdistanê û hinek jî li Rojhilatê Kurdistanê hîna derbasî alfabeya Latînî nebûne, hîna ev vê alfabê bi kar tînin. Soranî, Soran, gelê me yî Soran, hîna jî piranî wan alfabeya Aramî bi kar tînin. Alfabeya Latînî ya ku em îro yanî dersa xwe li ser dikin û anha me lê nivîsandiyo em xebata xwe li ser alfabeya wê dikin. Alfabeya Latînî alfabeya Latînî em yanî gelek alfabeyên Latînî dizanin herî kêm em herkê dusê alfabeyên Latînî dizanin. Alfabeya Latînî ya ku em kar tînin dîsal gora fonetîk û deng û qirika Kurdayî. bi gora deng û qirika kurdayî. Ev kijanayî ji aliyê Celadet Bedirxan hezar û neh sed û sî û du dad hatî nivîsandin. Ev alfabe amade kirin ku li ser weşan kirî. Meya Kirilî digotibû çi? Hezar û neh sed û bîst û heşt dad e. Hezar û neh sed û çar sal paşê, çar sal paşê Alfabeya ku li aliyê Kurdistana Sor hatiye amadekirin piştî wê çar salê dinê ji aliyê Celadet Bedirxan û hevalê wî li Şamê bi kowarekê bi kowarekê tê weşandin bi tîpên aramî latînî cara yekemîn kowarek tê weşandin. Em jî wê alfabê bingeh digirin. Çima têkilyak nav wan tune bû ez bawer im niha wek niha teknolojî tune bû belkî hay ji hevdu jî tune bûn hay ji hevdu jî tune bûn ji ber wî alfabeyeke nû amade kirîyê. Ev alfabeya latînî hezar û neh sed û nozdeh di dest bi xebata xwe dikin. destbixebata xwe dikin hezar û neh sed û nozdeh de destbixebata xwe dikin ama wê demê ji ber ku şerê cîhanê yê yekemîn û yê duyemîn yanî û serhildanên Kurda di nav Osmanlî perçebûna Osmanî û sirgunbûna mala bedirxaniyan ew xebat li werê li ortê dimîne naqede heta ku hezar û neh sed û sî û du da dîsa li sirgunê

Em ê wê bikar bînin ya em herî zêde bikartînin ev alfabe yan nêzîka çil milyon kurd hebe em dikarin bêjin sî sî û pênc milyon kurd alfabeya latînî ku em îro bikartînin wan wê alfabê bikartîne. Em vê dîroka ku hezar û neh sed û sî û du da bi panzdeh gulana hezar û neh sed û sî û du da bi kovara hawarê tê weşandin cara yekemîn bi vê alfabê hatiye weşandin ji du hezar û şeş a vir de wek cejna zimanê kurdî Panzdeh Gulanê wek cejna zimanê kurdî tên pîrozkirin. Alfabeya kurmancî ya ku em ê li ser bixebitin ev e. Ez ê vana dersek dinê de ji xwe bêjim ama niha ev alfabeyê yanî Li gorî dengê xwe mesa ê heye, î heye, li sereneka kumik hene, li sereneka tune dîftonga wê heye, xeya wê heye, wêya wê heye, veya wê heye. Dîsa hemû li gorî qirik û deng û fonetîka kurda şekil danîne ji bo alfabeya kurdî. Em ê derbasî zaravayên kurdî bibin. Zaravayên kurdî gelek in, gelek in. Hinek kes dibêjin hinek ji wan devok in, Hinek ji wan devok in, hinek jî dibêjin na vana ne devok in, vana zaravan in. Ji ber ku erdnîgariya Kurdistanê ji ber ku erdnîgariya Kurdistanê ji hevdû belavelayê û teknolojî tune û dewleteke wan ê fermî jî tune bûye. Dewleteke wan ê fermî jî tune bûye. Hinek hinek devok, hinek devok ji hevdû qetiyan. Ji hevdû qetiyan. Em dikarin bêjin ku em dikarin ji bo di milî Ez dizanim kema ji bo Zazakî tenê em çar pênc nava lê dikinê. Ji bo Kurmancî dîsa çar pênc nava lê dikinê. Yanî heman zaravayî, hew zaravak tenê, lehçeyek tenê ama em çar pênc nava lê dikinê. Kurdiya jor, Kurmancî, herewere, Kirdkî, Torîkî, Serhedî, devoka Anatoliya Navîn, devoka Serhediya, devoka niza kîderê, devoka niza kîderê. Wa devokana cana bûyî wek zarava hatiye karanê. Paşê îca Kurd li nav çar perça kirine çar perçe û jevdû dûr xistinê. Yanî nehêştin bigihîjin hev ku têkiliya wan di nav wan de hebe û va zeravayana zelal bibe yanî devok ji hev zû hatine qetandin ev jî hinekî zortir kirî dijwartir kiriye. Zaravaya me ewilî soranî ye hinek jê dibên kurmanciya jêr Kurmanciya jêr li gorî min soranî ye kurmanciya jêr nizanim ama li gorî min kurmancî ye. Soranî bi piranî soran piranî li nav tixûbên başûrê Kurdistanê ye. û hinek gundê wan ê ku li ser navbera Rojhilatê Kurdistanê de li wa derna jî tê bikaranîn ew soranî kartînin, soranî dixebitînin. Nêzîka du sê milyon sê milyon Kurd bi soranî diaxivin û alfabeya aramîna bikartînin, alfabeya aramî bikartînin. hinek ji wan yên aliyê Ewropayê yên Ewropayê soranî bi tîpên latînî bi kar tînin. Li Ewropayê dersên kurmancî ê kurdî yên soranî bi alfabeya latînî bi kar tînin li vê derê alfabeya aramî bi kar naynin. Ama li Başûrê Kurdistanê alfabeya aramî bikartîne. Du sê milyon Kurda ne. Gelemperîya wan li Silêmanî, li Helepçeyê, li Hewlêrê û li Duhokê der û dora wan Soranî diaxivin. Nêzîka du sê milyon Kurd bi Soranî diaxivin. Kurmanc, kurmancî alfabeya erebî û latînî bi kar tîne. Yanî em dizanin Kurdên ku Kurmancê ku li rojhilatin li rojhilatin nav tixûbê Îranê de ne û Kurmancê ku nav tixûbên başûrê Kurdistanê de ne alfabeya aramî erebî aramî bi kar tîne. Ama yên dinê yê Rojava piştî şoreşa Rojava şoreşa Rojava dest bi tîpê latînî kirin. Niha niha nêzika neh sed hezar xwendekar neh sed hezar xwendekar bi kurmancî û tîpê latînî perwerdeyê dibînin. Nêzika heft heşt sal e heft heşt sal e kurdê me yê Rojava bi tîpê latînî û bi kurmancî dersê dibînin. Bîst milyon kurd dibên herî kêm vê zaravayî diaxivin, zaravayên kurmancî. Gelemperiyê wan bîst milyon kurd ji xwe nav dixwibê Bakurê Kurdistanê yê. Yanî dagirkerên Tirkî niha li ser erdê wan e li wê derê yanî li nav tixûbê Tirkiyê li Bakurê Kurdistanê bîst milyon Kurd heye. Bîst milyon Kurd nêzîka yên Bakur xêndî dimilî hemû bi zaravayên kurmancî diaxivin û Rojavayê Kurdistanê hemû bi kurmancî diaxivin. Di milî heyê di milkî Zazakî li herêma nav Tixûvê Bakurê Kurdistanê tê axaftin. Yanî em dizanin paytexta wê wek ji me re paytexta e, zaravayê me yî di milkî em dikarin bêjin Dêrsim Çêwlig e. Dêrsim Çêwlig Amed e. Di wê xetekê de heye. Ama e, ev jî nêzîka du milyon sê milyon dimir, anzaza di nav tixûbên Bakurê Kurdistanê ye. Yên dinê wek em bêjin hewremanî, hewremanî min li vê derê çend kesê hewremanî dî û çend herfên zazakî zanim. Yanî min gava bi wan re bi zazakî sohbet kir bi hewremana re. Tu pirsgirêk tune bû. Yanî rehetî bi rehetî yekî zaza û yekî hewreman dikanin bi hev re zazakî biaxivin ji hev ve fehm bikin. Çawa wê ji hev fehm bikin? Wek dema gaval Amedê Mebzê yekî Dersimî û yekî Pîranê yanî Hênê ya jî dara Hênê de axivîn digo ya zazakiya vanan ne weka me yê. Wek kurmancekî Semsûrî û yekî Şirnaqî biaxivin. yekî Şirnaqî û yekî Semsûrî biaxivî. Yanî gava hakimî ziman bi, hakimî ziman bi ew ê rehetî di mil û hewreman ji hevdu fehm bikin. Li gorî min jî herdu jî heman zarava ye. Lorî lorî helbestkarekî navdar heye hemû dinya wî nas dike her kes wî nas dike yanî ne kurd tenê wî nas dikin hemû yên wêjeyê helbestê nas dikin baba Taharê Hemedanî bihîstiye baba Taharê Hemedanî gavan dibêjin ya ji baba Taharê Lorî bi zaravayê Lorî nivîsandiye bi zaravayê Lorî nivîsandiye ew jî bi zaravayeke kurdî ye zarafeyeke kurdî ye. Dibêjin ku dibêjin ku ev lor e, li nav dixubê Rojhilata Kurdistan e. Rojhilatê Kurdistan e, nav dixubê Îranê ye, di Farisa re cîran in. E, Faris dibêjin kî Baba Tahir, Baba Tahir dibên ku e, lorî nivîsandiye, Lorî jî Baba Tahir destpêka wejeya dinyayê ye ya Farisa ye. Wejeya cîhanê jî bi ya Farisan dest pê kirî. Dibê wê çaxê Lorî zaravayeke Farisî ye. Ne zaravayê Kurdî ye. Yanî Baba Tahir Lor e. Baba Tahir bi Lorî nivîsandî. Baba Tahir Bavê bavê wejeya cîhanê ye ama lorî zaravaya farisî ji ber ku nav û dengê kurda li cîhanê belav nebe wê jî ditemsînin. Hinek kes dibêjin turk jî dibêjin baba Tahir turk e. Yanî lorî nivîsandî lorî zaravayeke kurdî ye ama ji ber ku bêxwedîtî herhalde vêhatine serê bere. anha lor lorî e, di binê e, çikekê de ku dikin ji destê kurda bigirin ama reş reş e spî spî ye E, zimanzan ê ziman zanin ew çixwasî jî bêjin nikarin zaravayên e, lorî zaravayên kurdî bikin zaravayên xwe e, navdarên me e, yên dîrokê de navdarên me nikari bikin navdarên xwe ew ê roja wê bê e, ew ê heqê kurda teslîmî wan bikin. Divê cara evulê gorî dîrokzan û arkolog dibêjin li ser stûrê Sumeriyan yani li berî zayînê du hezar û sê sedî navê Kurd û Kurdistanê derbas dibe. Dibê kardokî, kardokî Sumerya wê çaxê ji Kurdan gotî kardokî, kardokî jî wek vanê çiyayî, wek ê çiyayî tê gotin. Dibê li ser stûnên bajarê wan nivîsandine kardokî hatin, kardokî tên. Wek wanê çiyayî hatine. Cara ewilî em dikanin bêjin du hezar û sêsidî de navê Kurd û Kurdistanê Derbas, derbasî dîrokê bûye. Tiştekî dinê. Yani hatta ku gava çik tu nebijî, yani tiştekî tabletek an kevirek an nivîsek an resimek û qala dîroka Kurd û Kurdistanê bi ki tu nebijî, em nikarin bêjin ku Bêjin ku ev rast e, ji nivîs tune be an di binê erdê de kevirek û alkologek tiştek tune be, em ê ji wê jî re bêjin ev efsane ye. Efsane ye.

Ez bawerim slajda me yê dudu duyemîn vebû. Gelo way vebûye. Ha ha. Slajda me yê duyemîn vebûye. Ee, Ez ê li vê derê hinekî alfabeya Kurdî hinekî ser alfabeya Kurdî jî bisekinim û Îro xelas bikin. Aha. Di alfabeya Kurdî me got ki ya Latînî ku em ê kar bînin hemû niha e, hemû enstîtiyê me pirtûkên me yên kurmancî yê kurmanc bi kar tînin. E, alfabeya Latînî ev e. Alfabeya Latînî ev e. Soran jî gava bi kurmancî dinivîsin bi vê alfabê dinivîsin û di mil jî gava dinivîsin bi vê alfabê dinivîsin û lorî jî dinivîsin vê alfabê dinivîsin. Felî jî gava ên aliyê kirmanşa heywan ferdî jê ve dibêjin. Ew jî gava alfaba latînî dinivîsin vê alfabê bi kar tînin. Alfabeya latînî wek yên kurdî em çawa dinivîsin wiha dixwînin. Yanî li pêşiya dengekî li paşiya dengekî du herf bê kêleka dengekî nuh derdixi li ba me tune. Di kurdî de, kurmancî de tune. Di kurmancî de çawa deng derkeve wiha tê nivîsandin. Yanî tîpa pêşiya xwe ya paşiya xwe xêndî îyê tu herf naguherîne. Ew jî dersên pêşiyê de em ê bêjin. Ama dengderxistina wan hinek herf cuda ne. Yanî dibikî şeklê wan, dibikî şeklê wan mîna ya îngilizî be, mîna ya tirkî be, mîna ya siwêdî be, mîna ya almanî be ama deng derxistina wan cuda ye. Ji ber wî havî va denganê ku ez ê derxim hûn lazim e baş godar bikin û dikanê bi min re dubare bikin ew ê ji bo we baştir bibe. A A A A tu çika me tune A B B B

C, Ç. Yani A, B, C, Ç. Di binê wê din çi keyê? Bûyî Ç. Va C'yê nabi J, Ç'yê. Ev D, D wek çawa tê nivîsandin wiha tê xwendin. Ev jî gerek hûn vêya baş tê mêzekin ji ber ku ev her du tîp tê tevlîhevkirin. Yani ew ê tê tevlîhevkirin ji ber ku şeklê wan nêzîkî ev e. Yani deng derxistina wan cuda ye. Hemû dengê wê cuda ye. Ev dibe e e e e e rasta rast derdikeve. Devê min çawa derdikeve wa derdikeve. E tu pirsgirêka wê tune. Ya dinê de ya dinê em ê bêjin ê serê zimanê min li binê diranê min pêşê dikeve. Ê a dinê e ê e ê ê ê kurman ji kurd jevdur dibên ê ê serê zimanê te gelê li binê diranê te keve. A dinê em dibê e E. Rasta rast derdikeve tu çika wê tune. E. E. E. E. E. E. E. E. Ev jî feye. Fe. Fe. Fe. Ev ge. Ge. Ge. Ge. Yani çawa tê nivîsandin wiha jî tê xwendin. Ev heye. He. He. He.

Ya li ser wê kumik hebe, kumik em dibêjin ji vê re, vî şepqê ser wê, kumikê ser wê, fotorê ser wê, gava li ser tîpekê hebe, li ser vêya jê heye, li ser ê jê, li ser iyê jê. Divê dengê xwe bilind bike, aliyê jor de bilind bike. Biner, işareta wê, nîşana wê, nîşangeha wê bi aliyê jor de ye. Divê kî dengê xwe bilind bike. Loma em jêr dibên î, î, ii, Serê zimanê min dihare bi nê pêtiyê diranê min li pêtiyê goştê diranê min dikeve. Ava dibê i, i, i, i. Serê zimanê min li cîkî nake i. Ama a dinê dibê ii, ii, ii. Ava ya ê, ê, ii, ê, ii. Ev jeyê, je, je, je. E, kî bû e?

je. Bila ji cinê de di hi şêwe de be û hemû ya jin an jîn an jiyan. Jin jiyan. Jin jîn jiyan. Jiyan. Je. Ev keyê ev le le le me me le me tu pirsgirêk tune di zimanê dinê ji duwa ya alfabê dinê ji duwa hane ev ne

se ev şe şe şe şe şe ne je ya şe şe şe vaya je je ev şe şe şe ev jeyi ev jeyi ev jî şe şe ev teyi te

Vêyadinê dîsa kumik li ser me gotibû kumik li gava ser herfekê be, li ser tîpekê be, lazim e em dengê xwe bilind bikin. Lazim e em dengê xwe bilind bikin, vajî û û û bilind dibe bi aliyê jor de dihere. Û va ı, ı, tı, dı,

ev ve nêviyê mesela devê xwe herfekê bihesibîne aveya bihesibîne weyê we fire dibe ya dinê nêviyê devê xwe bihesibîne yanî dengê hûn derdixin nêvî bikin nêvî bikin ve ve adinê we we we yanî ji hev dû cudayê û di kurdî de lazim e piranî ji bo dûrbûn û nêzîkbûnê ji bo dûrbûn û nêzîkbûnê ji hev dû tê derxistin Ev xe xe xe xe xe yani em nikar bêjin geyê gavan dibên xal xalo xwarzê xêr xêr xêr xwîn wek wê vê herfê bi kar tînin xelîl xezal xêr xar wek wê. Ev ye, ye, ye, ye, ye, ye. Ev jî ze, ze, ze, ze. Ev jî dîftonga me yî xwe, xwe, xwe. Du heb her herfa tî kileka hev, du heb herfa tî kileka hev dengekî nuh derxistî. Çima? Tena xwe ba Me ver bi gota xe, vajî tena xwe bi we yê. We, yek xe ye we. Ama hatini keleka bûyî xwe. Xwe, xwe, xwe. Aha. Avana jî bivin. Jeptî pê li serê çûk. Hemen Vana ye girdek bun, yen mezin bun. Vana jê bçûke. A, A, B, C, Ç, D, E, Ê, fe, ge, he, ı. Biner, gava hûn biçûk binivîsînin bê noxtik nenivîsin. Gava hûn mezin jî binivîsînin gerek hûn noxtikê daneyên li ser. Vêya di nivîsandina wê de gerek hûn ji ber bikin. Vaya bi ya biçûk e, va jî ya mezin e. Yapçuk, yapçuk û ya mezin. A biçûk bi noxtik tê nivîsandin, a mezin bê noxtik tê nivîsandin. Yanê ger hûn bi kurmancî binivîsînin, bi kurdî binivîsînin, lazim in û vê êyê biçûk binivîsînin, noxtik, a mezin jî bê noxtik, wek a îngilîzî.

ke, qe, re, se, şe, şe, şe, te, u, u, ve, we, xe, ye, ze, xwe, xwe. Em ê ji bo alfabê çend hev tîpek hûn dikanin tevlê hev bikin. Em ê wan hinekî ji hev dû binivîsînim. Êzing, êriş, kêr, bêr, dêr, zêr, an, hevan bêjin dê, bê, dê,

ê zing ê zing ê zing min negotî ez zing ê zing ev eriş eriş na yani em bi vav ê binivîsan devê biva eriş eriş ama na min gotî êriş êriş êriş dikim ev ger ez veya kêr kêr wiha binivîsînim ê bivi ker yek kêrê yek ker e. Ker. Kêr, ker. Ev bêr, bêr. Ger ez binivîsînim ê bivi ber, ber. Berê min. Yek kêr, yek ker. Yek bêr, yek ber. Bêr, ber. Dêr, adinê der, der. Ji der vê xanî der. ev bêr, ev dêr, ev ber, ev der, ev zêr ger ez bi eyê binivîsînim yani ez bîr bikim ku mika wî deynim ser ew bivi zer yek zêr yek zer yek dêyê yadinê yadinê e, de dê dê dayik dê adinê de de ev Bê ger ez bê ku min binivîsînim ê bibi be be bê be bê be ji hevdû cuda ye. Ev tê hatin divê ew tê ew tê ya dinê ez binivîsînim te kesê duyemîn dema borî de te got. Adinê tê kî tê ew tê Ew tê. Adinê te. Te. Ez. Min go. Te go. Te. Yanî va kumikana ne ji bo ku hema ji bo şekil bê guhertin, ji bo ku dengê wan ji hevdû cuda ye, lazim e em tevlîhev nekin.

Çer wek wê. Yani bêwate bijî, bêwate bijî em ê çend heba binivîsin. Mer hmm. wek wê. Hevano gava pir, pir, pir, pir. Yadinê dibi pîr, Pîr, pîr. Yek pir, yek pîr. Yek sir, yek sîr. Yek dir, nizanim dir çi, min werê nivîsandiye. Adine dibe dîr. Zir, zîr. Zîr. Ya jî em bê jir. jer ya jî bêjin ji adinê jî jî zir zîr ji jî mil mîl çir çi Çî mir mir yani pir pîr sir sîr dir dîr zir zîr ji jî mil mîl çi ci em bêjin biraz ci bi yani çi cî mir Mîr, yanî gava ger hûn va kumikana va herfana tevlî hev bikin, şûna hûn bêjin sîr, hûn ê bêjin sir, şûna hûn bêjin pîr, hûn ê bêjin pir, jûna hûn bêjin mil, hûn ê bêjin mîl, şûna hûn bêjin mir, hûn ê bêjin mîr. Mîr bû, mir. Mir, mîr bû. Yanî wek wê hûn dikanin tevlî hev bibin. Lazim e va dengana jevdû bê derxistin taybetî di nivîsandinê de taybetî di nivîsandinê de ji ber ku yê li hemberî te te çi nivîsan dibe wê bixwîne ya kew qê jî ez albî dilê

Pom, pom. Wek wê. Ma e, yek dibi ker, yek dibi qer. Yek dibi kelandî, yek dibi qelandî. Yek dibi kel, yek dibi qel. Yek dibi kum, yek dibi qum. Yek dibi kimil, yek kimil. Adinê dibi qimil. Kermandin, qerrimandin, yanî tu bêjî nigê min qerrimî ye, qerrimî, kermandin, qerrimandin, kom, qom. Yanî ger hûn va herfana tevlî hev jî bikin wateya peyvê tê guhertin, hûnê tiştekî jê fehm nekin, hûnê tiştê bixwazin jî hûnê şaş jêr bêjin. ya dinê jî hmm, em bêjin tu tu de du e, ku ku

tu, tu, di, du, kur, kur, zur, zur, bi, bu. Yani e, dengê wê jê cudatir e. Zûgotinok. Tuye reş.

O ha ha ha ha. G o gu. Ya herî mizêre lê baldar min veya bikin.

Tipa meydinê kijanayê ye. Ve û we.

Wê ji bo ya dûr vî ji bo yê nêzîk tê gotin kesê sêyemîn nêr wî ji bo yê dûr tê gotin ev li kêleka me yî ji bo yê nêzîk tê gotin Ew ji bo yê dûr tê gotin. Van got, wan got. Van, wan. Nevroz, newroz. Yani em nabêjin nevroz, em dibêjin newroz. Ev şaşi. Newroz. Heval. Heval. Heval tune. Halu heval. Wa pirsina wê yani rewşa wê dipirse. Ew şikî dinêye. Ev heval nine ev jî şaşe heval şervan yadinê şerwan yên soran e, ji ber ku soranî de e, ve tuneyê wê bikartînin wê bikartînin e, ji ber wî Hawî ew wiha dinivîsin, Rojekê hûn hevdu siwar bûn, nede qirika hev nebe jiya tu şaş dinivîse falan ewil bipirse tu kîjan zerafî dafo kîjan dizane ji ber ku ew vet wa ez soranî di tune soranî di ve tune bi veya wê tê nivîsandin ew jî wiha tê nivîsandin yadinê dîftong ez bawerim ve we xe ha yek xeya me heye sezvê xeyê jî çend hemînaka Xelîl em nikarin bêjin Halîl em nikarin bêjin çi bêjin Gelîl em nikarin bêjin nizanim çi yani ya jî Bawerim bi îngilîzî wan de wekî wiha dinivîsin. Xeyê warê dinivîsin. Yani ya Kurdî de ya rast Xelîl. Em gava bêjin xal xalbendî xalbendî xal xal. Xalojin xaltêk xêr xalxalok kes xatûn xatûn yani bir kez dice derxin xatûn hmm. Xewl Xew Xelîl Xalbendî Xalojin Xaltîk em dikarin bêjin xal xêr xalxalok xatûn xewn xew yani bi va tîpê dinê yekî jî nayê nivîsandin em vana jê bibin Xe. Ne x ne tiştekî din ê, em ji wê re nabêjin x ya jî nizanim tiştekî din ê, hûn ji jê re dibêjin çi nizanim. Hew, hew, xey, xe, xe. Li Kurdî dê dengekî gelek heye. Ji ber ku di Zazakî jî de, bi sezê wê jî bêjim, wê jî alvê derê bêjim. Alfabeya Zazakî sî û yek tîpe vano. Dîftong tê tune. Dîftong tê tune. Ev tune bi kurm bi Zazakî de. Zazakî de ev tune. Ger hûn rojekê hûn têkevin qirika hev ewil ji wan bipirsin. Yani e, devoka wa Zazakî ne Zazakî ye. Ji ber ku yê Zazakî be e, nikarin dîftongê bêjin. Dîftongê nikar bêjin. Yani nikar bêjin xwîn. dibên xûn xûn xişk yani xişk ji ber ku dîftong di wan li alfabeya zazakî de tune alfabeya zazakî de dîftong tune xweşik xwîn hmm, em ne jê bibin Xwişk xwarzê xwarin em bana yekê bigrin dest em ê ser wê mînak bidin ez vêya mezin bikim xwarin xwarin Ger ev xet tune ba di serî de me bixwenda me wota warin, warin, warin na em dibêjin xwarin. E ger ev tune ba xarin, xarin divê xarin na ya dibêjim ez dibêm xwarin, xwarin, xwarin. E, yeka dinêjim mînak binivîsînim.

Xe, xe, xeşik, xeşik. Na, ya dibêjim, xweşik e. Ev xwê, ev jî xwe. Yani vana jî em gelekî bi kar tînin. Xwêdan, xwelîdank, Vana jî wiha tê nivîsandin lazim û dîvtorkê binivîsînin. Em dikarin bêjin berxwedan, serxwebûn, kêfxweşî, kêfxweşî kêfxweşî em nikarin esa wê kêfxweşiyê çi ortê de ya dîftong ortê de ez ya dixwazim tu mezin bikim minar me ev xe jê derxist kêfweşî kêfweşî na me gotibû çi em divên kêfxweşî me ev jê derxist kêf xeşî Kêf, xeşî. Min serî di gotibû çi? Di kurmancî de çawa bê xwendin wiha tê nivîsandin. Çawa tê bê xwe bê nivîsandin wiha tê xwendin. Min anka kêf xweşî. Kêf xweşî. Kêf xweşî. Yani ez vana gava jê derdixim, yekê jê derdixim, ez dibêjim kêf xe Şî. Ama na min gotî kêf xwe xweşî kêf xweşî. Ji ber wî hawî lazim e dîftongê bi kar bînim. Ez bawerim tîpek dinê ku em mînak jêr bidin tune. Ev îro xilas bikin. Yani zaravayên kurdî, zarava û alfabeyên kurdî û alfabeya ku em ê bi kar bînin ya latînî me îro mînakê wan nivîsan sibê ne du sib em ê dersa xwe ya dinê jî bikin. Spas dikim ji we re mala we ava yên tevlî bûye. Malê ava. Em ê bigirin. Ez vê YouTubeê jî